Thlirtute chibai kan buk leh vek cho a, hei zaninah BBFAM, Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram, chuanin hun tha kan hmang leh dawn a. Hei ka bulah hianin Pu Valpuia a thu a, nakinah hming pum te, tunah hian khuaia nge awm tak tih te, tin engeizawnna nge a neih tak te, tin nupui te, A nei tawh em? Fate a nei tawh em? tih te a chhung khat hlei na zawng zawng te a tul a ti e kha. Introduction amah na rawn nei ang a, chuan chu Mizo lamah chuan zawhna ah hianin kan lut chho nghal deuh char char dawn a ni. Awle Pu Valpuii, Zaina kan zingah i han tel thei hi kan lawm em em a, hmasain chibai kan buk che a, chuan kan sawi tak Introduction kha min han neihsak la a tha nge a? Awle, kei pawh ka lawm e. Ram engmawia hrah sel ka ni a, Valpuii tiin min ko thin a, Vairengteiah kan awm a, nupui fanau neiin ka awm a, fa hi fapa pahnih ka nei tawh a, tichuan Inpui hnuaiah ka pa te in hnuaiah chengin chutiang chuan kan khawsa a, eizawnna lamah chuan a keima lam bikah chuan gym Te ka hawng ve a, chutiang chuan kan khawsa ve a ni. Aww, a lawmawm hle mai. Hei, gym kha, gym hming kha eng nge kha? Aw, kan gym hi V and V Fitness Centre, a fitness gym tih a ni a. V and V tih hi ka nu leh pa hming bul Vanlal Zuia leh Vanlal Ruati hmingbul chawia VNV tih kan ni. Aw, a lawm awm e. Hei zanina kan kawmna chhana hi kan han sawi chho zel anga, Pu Valpui hi Mister Mizoram tum engemaw zat kha lo ni tawh a, tum khat mai ni lo a, hei kan hre tlang anga bodybuilding a tuite chuanin Mister Mizoram han nih phak har zia te, in sacrifice ngaih zia te kha kan hre vek a, Mister Mizoram kha tum eng zat nge i ni phah? Aw, Miss a Mizoram hi tum thum ka ni a, sanghnih pakhat, sanghnih pahnih leh sanghnih pathum kum te khan ka ni. Aw, eh, fakawm hle mai. A Zona kum thum ni thei kha nangmah chauh hi la awmin ka hria. Eh, midang pawh hei a rawn ṭang chho viau rualin i khalaia kha record i la siam char char a, a Zona kum thum Ahh. Han ni thei kha. Pu Valpuia chiah hi a lo awm a, kum thum lo deuh han ni te pawh kha chuan awm tawh tho a, mah erawh chu a zawn tak laia kha hei kan han sawi chhan deuh chu a ni e. Tichuan i gym kal khang i Mister i nih hmasak ber kum kha i sang hnih leh pakhat a ni ta a, chuan sang hnih leh pakhatah khanin i a siamtu khami Mister Mizoram i huaihawttu kha I sawi leh thei lawk em khawngaihin. Aw, body build ah Mizoram Physical Fitness and Body Building Association tih nia, tunah kan association tho a hi a ni. Aw, a nih chu. Tunah kan association tho a ni. BBFAM ina a hmalakna ah kal zel kha a la ni a, a hming kha an dang deuh hlek. Eh, tlem in kan an thlak dang deuh kha a ni ta a. Tiang chuan in Tun thleng hianin hemi Mister Than te hi a la kal chho zel a ni. Chuan i hemi body building piah lamah hianin i thil dang khel i nei em? Ah, a hran pa va ti vak chu kan ni lo, marawh chu sanghnih leh pathum kum ni tain ka hria a, power lifting Lah Powerlifting Championship kha Mizoram an huaihawt ta, Bodybuilding Association tho hian a huaihawt a, chutah chuan ka tel ve a, KZ Sawmruk leh KZ Sawmsarih inkarah chumi tum pawh chuan pakhatna ka ni nghe nghe. Aw. A dang hi chu game khelh ka nei hran lo. A ni chu. Sanghnih leh pathum kumah Powerlifting-ah Gold Medal i lo la tawh tihna a ni a. E, e, e, Bodybuilding khawvela e chuanin i mikual lo hle a ni tih kha hriat chian hle a. Chuanin khami powerlifting competition siamtu kha hemi BBFAM tho kha an ni a. Chuan an ni ho khanin pachak te pawh khan siam thin em? Pachak kha sanghnih kumah leh sanghnih pahnih kumah Eh, an thlang bawk a ni lam mualah chuan. Aw, eh a lawmawm hle mai. Ka an lo kal dan thin te, an thlan dan thin te an han sawi chiang a. Eh, Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram hianin a lo ngaihtuah chikim hle mai tih kha hei Pu Valpuii hnen atangin kan han hria, a lawmawm hle mai. Chuan khang hun lai han ti leh thin mai ila, sanghnih leh pakhat, sanghnih leh pahnih, sanghnih chhoah khanin eh hei Ka la naupang ve deuh a, amah erawh chu gym ah khan ka rawn kal ve thin a ni. Ka lai Tuikual Gym, MSSC Gym, hmasa ber kha mi kha Mizorama nei hmasa ber kha a ni a, tah khanin ka hmu thin che a, min hria nge hre lo ka hre lo a, min hre mai thei bawk. Keimah pawn ka hria che e, ka la hre reng mai. Eh, a lawmawm hle mai chu min lo hria a nih chu. Chuan kha lai vel khanin Kan mit stir ni kan en kan en thin che ni. I tricep puar that dan te, i bicep te kan en khan in Mister Mizoram ni awm reng a ni hi kan ti thin a kan ṭhiannu pawh khan. Kha hun lai khan exercise i lak dan, i work out dan a kha a zau zawk pawh min rawn sawi sak ta la, duhleh competition dawn ah chuan ni khatah vawi hnih ka kal ang tih te pawh competition lo ah chuan off season ang ah chuan in vawi khat te ka la ang tih te pawh kha zau zawkin enge inga i pawimawh ber lai i parts ah i body ah khan tih te kha min rawn sawi sak ta che. Umm ka mi chungchang ah kha nia a kal ni khat a vawi hnih kal tih vel in sawi tak ah chuan a ka kal tirh atang in kan sawi kai deuh lawk ang a, a rei chuang lo ang a. Sawmkua leh pasarih March thla atang in MSSC gym ah hian ka kal tan a. Eh. Chumi ka kal tir lai chuan kan thahnem ngai lutuk khanin zingah leh tlaiah hian ka kal thin a ni, nikhatah vawihnih. Thlahnih vel lai kha chu khatiang khan ka kal hman a, a nuam hi ka tia, amarawh chu a kha kha taksain a lo mamawh ber lem lo va, tin ei leh in te tunlai angin supplement te kan hmu pha lo va. Chuvang chuan taksa in a zawh loh chin te pawh lo awm a, chuan nikhat a vawi khat khan ka kal ta ngar ngar a, contest dawn pawh ni se nikhat a vawi hnih chu sawi tawn khan kan ei leh in leh supplementation chung chang ah tun lai kan phak lo a, a chaw kan ei a, khatiang kha a ni deuh tawp mai a, chuvang in nikhat a vawi khat ngar ngar hi ka kal dan chu nia, a body parts ngaih pawimawh zawng tih ah chuan A ngaih pawimawh thu chuan ka ngai pawimawh vek a, amaherawh chu nuam tih zawng te hi chu awm ve a nia. Eh, chest leh tricep exercise hi nuam ka ti a, tricep exercise hi nuam ka ti ber a, keimah pawh a ka lungawina ber part chu ni ve. A ni chu, eh a sawi kha a dik a, tricep kha kan mit hianin kan thlir leh dauh dauh thin a ni, eh Pu Valpuia workout lai hi eh a lawmawm e. Chuanin khang hun lai khanin eh hei supplement pawh kha a awm tawh tho ang a, amah erawh chu tunang hian a la ta hrang hrang te tin awlsam taka eh enge han lak amaw han lei tur kha a la awm lem lo in ka hria a, ka hriat sual chuanin eh ka lo hre sual palh mai thei a, amah erawh chu eh khami supplement piah lamah khanin ei leh inah khan enge artui tih te khang tiang sa leh bawnghnute emaw tiang vela kha in I eihnem deuh ber ni em? Enge a dang teh em? Umm, supplement chungchang bikah khan chuanin kan tih tawp dawn lam hnaih deuh zawk a ni mah mai thei a, sanghnih pa khat, sanghnih pahnih chho vel atang khan Tara Body grow kha chu rawn chhuak ve a, Tara body grow kha nge cheng zanga te an ti thin a, marawh chu chu pawh chu kan lei pha lo va, inhlawh chawp in mi in luahin khati anga khawsa mai kan nih vang khan contest dawn pawh ni se ei leh in han tih that a, a han inbuatsaih ngaihna kha chu awm chuang lo, kan dinhmun in a phak miau lo vangin Artui pawh ni se, a tha tih hre reng mai la, a leina kan nei lo a, a chaw hi kan ei teuh teuh a, chu zawng chu ni deuh mai a. Theih tawp a, khatia han exercise han lak kha ni deuh mai tawrh a, inpuan sa na kha chuan. Chuanin e, vai reng te ah tunah i awm ta a, kha mi hun lai mi sarih nih chhoh lai te, i work out tak tak lai khan Aizawl a awm i ni ta a, kha lai khan khawilah i ngei chen min hrilh thei em? Aw, sawmkua pasarih leh sawmkua leh pariat kumah khan ka pate te hnenah Kulikawnah Puic biakunga ka pate a nia, an inah ka khawsa a. Sawmkua pakua atang erawh chuan Kawlthei huanah in luahin kan awm chho ve ta ngar ngar a ni. Sanghnih leh pasarih thleng. A nih chu. Hei kan hriat dangin thliritute tan kan sawi zau lawk ang a. Pu Valpuia hi Mister Mizoram ni awm hliah hliah te pawh a ni a. Bodybuilding a tuina te lo rei tawh em em a, an sawi khan kua sarih khanin I tan tawh tih na a ni a. Thua sarih March ah. Aw. Tin he tihian an ti chho zel a, sawm sang hnih leh pakhat tih vel bawr ah khanin kan han hre chho ve a, kan han kal ve a ni a. Kha hun lai khanin kan hriat tuna mual min liam san tawh te pawh an awm a ni. Hei rilru ah Mitthla te pawh an lang a, Pu Rinsanga te, Pu Hmingzuala te, Pu Maenga te, khang te kha an. I hmel kan hmuh hian in an nio kha kan mit ka mitthla lang a an lunglen thlak ka tia tin kha ngun lai a eh enge han regular leh zual deuh ah khan in hei denga te pawh nia nga tin eh pu biakthana te an hming kan sawi seng lo vang a kan sawi hmai pail kha tam dawn a tin pu makima te thleng in hrang hrang kha an tam em em a pu michael hrangkhawl te hruaia te maw khang ah khan in In inkawm ngaihdan lai kha i eng nge in fiamthu a sang em tih te thleng kha, in fiamthu te kha a sang thin in ka hria a, e kan rawn pawh ngam tak tak chiah lo cheu a, khalai in inkawm ngaihdana kha e min han hrilh la, chuan in inkawm ngaih inkawm ngaih hianin eng nge exercise lak kha a inpui tawn a ni in partner ah pawh khan, khalai kha khami gym boruak te kha min han hrilh lawk ta che. Nia, lunglen te pawh lunglen kha ka thian hluitem ngaihawm a, A khatiang ang boruak taka inkawm ngeih ang kha chu tunlai gym ah hian chuan a awm tawh lo hial mai thei ka tia a mi gym dinhmun ka va hre lo va. Marawh chu kan inkawm nasa a kan inzui nasa a zingah kan workout ho a a chhunah engemaw chhuah vahna tur awm chuan kan inzui leh a tikhan zanah pawh nise gym a kan fiam thu fiam thu sang han tihah khan chuan nia Kan fiamthu sang lutuk kha a buaithlakna chen a awm thin a, thenkhat phei chu a kal nuam lo tih phah khawp te pawh kha an awm mai thei. Chutiang khawp chuan kan fiamthu sanga hei mi zinga mi ngaihthlak leh tur a nih vangin a kan infiam dan zawng zawng, kan fiamthu san dan zawng zawng phei kha chu sawi vek pawh a nuam lo zawk, chutiang khawp chuan kan infiam nasa a ni. a nuam dawn a ni tih kha a hriat a, ih tunlaiah pawh hei gym hrang hrang a awm tawh a, thian zo circle hrang hrang te a awm ta a, khang pawh kha tun te pawh hi a inkawng mai vek tawh a, amah erawh chu khang hun lai khan han ti leh thin ila, gym kha la tam lem lova, MSSC gym bak kha Eh, hemi arm venga police police gym kha awm leh ta kha a ni mai a, khata in kal khawm thin kha chu veng hrang hrang kha a ni vek na tur aw, inkarki tak tak, hmun hrang hrang atang khan a ni a, inkarki tak tak kha a ni ang a, a awm a awm reng mai kha tia han inkawm nghaih a, han workout ho pawh kha aw chuan eh. Khami gym-a i partner te, i gym thian te, piah lamah khanin Kulikawn ate pawh i la awm tawh thin a, Khatla ate pawh i la awm tawh thin a, khata i awmna venga i thian te khan an tuipui che em body building hi. Aah, gym thian te lo lam hian chuan min tuipui viau em ka sawi thei chiah lo a, amarawh chu Ahh min tuipui tawk an awm ang a, ahh min tuipui lem lo te pawh an lo awm maithei a, marawh chu min tuipui lo pawn kan rilru ti hnual tur zawng chuan tawngkam an chhak chhuak duh bik lo te pawh ni maithei a, ahh khatiang lamah han rawn sawi tur lutuk ka hre lo. Aww aww a nih chu, thiante in support te hi i ni e, tunlai angah chuanin ahh pawimawh em em a, ehh eng nge Gym kal ho te nih phei chuan in partner hi nuam tlang a, chuanin i chhung te hian in a nih an tuipui chem. Ahh Sawithiam a har khawp mai, min tuipui em em chuan ka hre lo, marawh chu min tuipui lo em em chuang pawn ka hre lo, a lai kha chu ahh keimah awm awm hian min thlah zalen ni deuh maiin ka hria. Aw a nih chu Jim aw Pu Valpuia a rawn sawi kha pawimawh em em a, he chhungtena tuipui tih te chhungtena an hriatpui lem loh te pawh kha awm ve thei a, amah erawh chu Jim kan kal hrim hrim khan kan chhungte hi an lawm a ni, hriselna lampang hi lama kan pan khan tih kha a rawn sawi tel ni rawh se. Bodybuilding hi engtik kum atangei tui tan Min a tih leh ta che. Ka tui tan taka hi chu a hma ang reng a, Putlan a kha Miss a Mizoram hmasa ber kha Samriat panga kum a mi kha kha kha kan khua ah Pro Pastor in a rawn awm a, sawmkua kua khat chho vel ni tain ka hria ka chiang ta che lo a, Miss a Mizoram a ni tawh tih kan han hriat khan amah hmuh chak hian in kan kal thin a, a inah Tikhanin a thlalak en chak khan kan zuk lenga thlalak te min lo en tir a, hmuh nawm hi kan tia pui hi kan til duh a, chuta tang chuan body building lam chakna hi ka nei sa tawh a. Tichuan sawmkua leh paruk khan Pu Michael-a, Miss a Mizoram tawh bawka kha, sawmkua leh pakua Miss a Mizoram a kha. Kha kha Vairengtea rawn zimna ka patete kiangah hian a awm thin a, ka patete bulah. Chuan an rawn hruai thla a rawn zin thla kha pui hi ka ti hmuhnawm ka ti a, kan inkawm a tikhan lennaah te kan inzui a. Chuta tang chuan tih ve ngei ngei tumna rilru hi ka pu, tichuan a kum leh sawmkua pasarih atangin ka ti tan ta a ni. Eee chu motivate tu kha tha hle mai hei BBFA hma lak na in Mister kan an kawm chho tan a nia hmasa ber ah pu tlan a pastor a nia kan hmasa ber kan kawm kha tuna Tlangnuam bialtu pastor sawh a nia hei YouTube lama pawh kan dah tawh a pu tlan a chungah pawh lawm thu kan sawi thar leh te pawh ni se hei Mister Mizoram pu Valpuia tha tak kha chher chhuak Ti ta ila kan tawng sual angemaw ka hre lova, motivate tu tha tak kha a Pu Tlana chu a lo ni reng a ni. Umm, ti kha. Ka tan chuan Pu Tlana leh Pu Maika la hi an hlu tawp. Aw, Pu Maika la nen. Aw, eh, a lawmawm hle mai. Chuan Mister Mizoram in contest a, sang hnih kum leh sang hnih pakhat leh sang hnih pahnih a inti ta a. Khami piah lamah khan Mister Mizoram ni lo I competition danga Mizoram aiawh ka la maw, a danga va tel a maw kha i nei em? Khalai kha i neih chuanin min han sawi zau sak rese, zau deuh lek pawn a pawi lo. Umm, sawmkua pasarih ah bodybuilding kan ti ve tan a, sawmkua pariat khanin North East India Bodybuilding Championship Shillong ah neih a Kal turin kan hruaituten min thlang ve a, chuta tang chuan ka kal ve tan a, Mizoram a ka in contest hma nih chu. Aw. Sawmkua pariat atangin tichuan kan chhut let theih chinah hian chuan in Tumli vel Mizoram aiawh hian chuan ka kal in ka hria, a aina tam maithei a, tumnga pawh ni maithei marawh chu, Tumli erawh chu ka hre chiang a. Aw. chu chu Mizoram pawn lama ka tel a chu ni deuh mai. Amarawh chu, Shillong-ah hian sawmkua leh pariat kumah chuan a ni ngei a, tichuan sawmkua leh pakuaah chuan Imphal-ah a nia. Chuan Sang hnih kum kha Dimapur nge Shillong bawk ka chiang ta lo a, chumi a ka chian lohna zawk zawka chu sanghnih pakhat emaw sanghnih pahnih emaw ni lenga chumi pali chu ka hria a, a hmuna chu. A bakah chu ka chhui let mai thiam tawh lo, ka ngaihtuah chhuak thei tawh lo. Khami inkalna kha North East, North East. North East India Bodybuilding Championship maw kan sawi zau lawk ang a hei Pu Valpuia Mister Mizoram piah lamah khanin North East India Bodybuilding lamah pawha Mizoram va represent tawh kha nia hei chung tiang chuanin eng nge Bodybuilding lamah khanin eng nge hnu hma nghah hle a ni tih kha kan sawi tel leh bawk a ni e chuan hei kan hmaah hianin hei trophy mawi tak tak a awm a pathum heng hi ih kan han en ang a nakinah ih camera te pawhin kan la la chiang leh zual ang a chuanin hemi hi i sawi hmasa ber ila hemi hi engtik kum nge kha? Hei hi sang hnih leh pahnih kuma overall champion a Miss Mizoram Sang ni leh pahnih maw? Chuan hei hi. Hei hi sang hnih leh pathum. Sang hnih leh pathum. Chuan hei hi. Hei sang hnih leh pakhat. Sang hnih leh pakhat a nih chu. Helai kan rawn chhawp chhuah te hi hei ka tuna sawi tak ang khanin hei trophy mawi tak tak mai he pathum a lo dawng a, Mizoram kha a lo ti hming tha em em tawh a ni tih lai kha kan han sawi tel leh bawk a ni e. Hei tun laiah chuanin media te a chak em em tawh a, smart phone te kan hmang tawh a, tin thil reng reng hi digitalize hi a nihna chen hi a awm ve tawh a, Khawilaia gym ah pawh hianin hei mahni taksa, mahni Khawilai nge tha tiang lai ang te thla an lak zung zung te hi awlsam tawh a, Ka hun lai khanin i phone android tih engte la awm lo ta tin camera pawh kha digital kha la awm lo ni. Ka hun lai khan thlalak te kha in mua rem tin tunah tein thlalak enge thlalak enge han pho chhuah tur ang chi te kha i la nei tha em ti lai kha kan zawt lup teng che. Nia, ka hun lai khan thlalak kha a keimah hi uar lo chi ka lo ni ve hrim hrim bawk nen tin nia kan han in contest tum leh kan han in tih siak chang pawhin digital camera ni lo na na na chu duh hun hun a thla lak zung zung kha a lo awm bik lo a lo ngamawm bik lo a a role film a zawh chuan a ho vek khatiang kha a nih avang khanin E, a then chu kan an in post dawn a, kan in siam rem lai chiah ten lo la a, kan tan hma chiah ang chi te. A delete thei tawh si lo a. Aw, delete thei tawh si lo. A han khul pawh ni lo, khul ngei ngei chu ngai a, kan rawn pek tawh chuan kan thlalak a nia, marawh chu han dah that tlak lo, khatiang chi te kha tam a, chuvang chuan thlalak kha chu a ka nei lo khawp mai a, a ka neih chhun ve, a tih tlak ve deuh kan han tih ang kha chu Eh, a tirah khan chuan tlema zawng chu kan nei ve a, marawh chu ka thianpa hianin a kan inpawh bawk a, in luah dun a khatianga awm te pawh kha kan nia, ani khanin a phai lamah lehkha zir dawn hianin a kha ka thlalak tha tha kha a ka thianpa nia tih ve reng reng a, a duh khan min lo ken zak aw, min lo chhuang ve niang chu. Min lo ngaihlu ve a, tikhan an in a lehkha zirna lamah min lo kensak a. Khung i awm tawh mi lo ka ti, ka la a keimah an, mahse, ka khung i ka thian ten min laksak ve leh chhawng a nih khuan ka dah pawh ka hre tawh lo a ti a. Chutiang chuan thlalak tha mumal pawh nei ta lo in ka awm a nih chu ber a. A ni thei dawn lutuk a, tuna Pu Valpuia sawi kha, Khanghun lai khan kan sawi ang deuh khanin tunlai ang hian awlsam tak taka an inthawn zung zung theih whatsapp group tih te kha alawm lem lova amaherawh chu a awm chhun a pawh kha enge han dah that khan a thlalak a kha alo char la hei alo tui chhe ve leh a thlalak a pangngai ve deuh hlek a dang a lak bang ho ang chi a kawl ve hrim hrim a han ti tur ang chi pawh kha nia kan han in hai let viau marawh chu hmu a rin a lo ei chhe ve leh a tin album tha tawk kan lo nei loh vang te pawh ni ang a ti khan a lo ei chhe ve leh bawk si nen tin kan sawi tel leh zeuh duh bawk a chu camera men te tun lai ang in body building kan la hre lar lo a hei an han in pose a thlalak hun tur a kha camera men te khan an lo la man lutuk bik lo a ni. Tunlai te chuanin bodybuilding lama tui tak tak kha tilam hreril leh thla la thiam tak tak an awm a, khang khan an ṭan hun tur te nen lam an lo hrethiam a, thlalak hun tur an lo hria, digital a nih tawh piah lamah khan digital ni bawk si lo, kan in post dan tur leh a kal hmang hre bawk si lovin a thlan lo lak chuan thlalak fu lo tam lutuk kha awm zia awm lo, chuvang chuan thlalak tha kha nei a har a nih chu leh zual a. Aw e, a ni thei dawn lutuk a ni chu lai chu. Chuan i a dangah khan an lut chho leng a, umm Mister, Mizoram tikhanin ni chho a, khami hnu khanin bodybuilding kha i la ti chho zel tho va, E, judge thah te khanin khami Mister ho an judge leh turah khanin i tang e niin ka hria a. Khalai kha engtik nge i tan hmasak ber tin tumeng zah nge i i judge ah khan i tan tih lai kha min rawn chawihsak leh zawk ta che. Aw, sanghnih pathum khan Hemi lawm an ka lak ka contest hnuhnun ber chu ni ta. Sanghni pali atangin, Sanghni pali September thla vel atangin body building kha ka chawlh san ta a. E, khami kum khan contest a awm lo ta bawk nen. Tichuan Sanghni panga atangin judge ah min rawn ruat ve a, kan hruaitu ten min duhsak a. Chu chu Sanghni panga chu ka tan hmasak ber a nia. A tun thlenga judge a min rawn ruat ve zawnga hi vawi sarih niin ka hre ta a, ka chiang chiah lo, vawi ruk a nih loh chuan vawi sarih a ni ang, vawi ruk ai chuan tlem lo. Aw, vawi ruk, vawi sarih vel bawr a ni a, i thlirtute hnenah kan han hriat tir leh chu Mister Mizoram a nih mai bakah judge-a an ṭang chho leh zui bawk a ni e. Helai hianin hei necktie mawi tak mai kan hmu a, a dum. Eh, tilai hianin duh leh nakinah kan han tih lang chiang deuh ang a, hei hi hei judge tena necktie an dawn thin a ni a, hei Zaina Puvalpui hianin a rawn keng a. Hei BBFM hianin kalphung mumal tak a nei a, sangni leh sawmhnih pahnih atang khanin eh, Judge te kha necktie ka ziah cheu tin momento kha pek in i ṭhin bawk ta a, chung te chu hei mawi tak mai a rawn keng tel a, hei nakin ah khan a tilang cheng ang a. Chuanin ka han luh tel leh duh chu hei Pu Valpuii hian T-shirt mawi tak mai a rawn ha a, hei hi a dangah pawh khanin kan tilang tawh thin a, e nakinah amah hian ka ti nge tih lahin star pathum a awm tih lai hi a rawn sawi ang a, he t-shirt mawi taka hi BBFM hruaitute hmalakna a ni a, Mister Mizoram lo ni tawh te kha tiang hian siam sak vek a, heng hi t-shirt mawi tak hian pe a ni. Chuan Pu Valpuii ti lai Ka Kalai Crown hnuaiah khan star kha pathum kha awm a, Kalai star pathum awm kha khawngaiin min han sawi fia sak lawk ta che. Aw, hei hi nia, kan hruaituten ruahman thiam ka tia, hei kan en thin anga World Cup ang chiah te pawh an kawr hmaah hian an champion tawh zat star ten dah thin a kha tiang ang khan keipawh hei Mister Mizoram Tum Thum Pathian khawngaihna zara ka nia, Tum Thum ka nih zat chiah star an rawn dah a, Tin, a hnung lamah hian Hmisa Mizoram ka nih kum sanghnih pakhat, sanghnih pahnih leh sanghnih pathum a hi an chhu tel bawk a ni. Kan hruaitute rem an hrian fak awm ka ti khawp mai. A lawmawm hle mai. Ni e, BBFM hruaitute rem chang an hria. T-shirt mawi tak te, tin hei kan sawi tawh ang khan necktie thlengin Judge te kha leh Mister Mizoram lo ni tawh ten duat em em a ni ti lai kha mipuite hriat tan kan tarlang tel a. Chuan A tir lama inzawh awm te pawh a neng a, kan lut leh lawk anga hei Bu Valpuii hi kan hriat tak ang khan Mister Mizoram tum thum lo ni tawh a nia, i tum thum a nih hnu khanin Body Building kha a chawlhsan ta a, chuan chumi hnu chuan Judge tura rawn koh let leh te a nia, tiang chuan tangkai takin a lo awm a, khalai i chawlhsanna chhan lai kha khawngaih in tawite mawiin min sawisak lawk thei ngem. Umm. Nia. Sanghnih pali September vel train ka chawlhsan ka tia. Hei chu eizawnna lam vang a ni a. Aah mi hnuaiah te inhlawin hna kan thawk a, exercise zing atanga zan thlenga kan tho vangin exercise na hun kan nei ta lo a, chuvang chuan ka chawlhsan ta lo lo a ni. Aah aah a ni chu. Ni e. Eh. Mihring hi kan mamawh tam tak te kan nei a, eh enge duang a awm theih loh Chang te pawh kha awm ve a nia, maw? Tang kha duh loh, duh vanga chawlhsan ngawt ngawt lam ni loin a tul vanga chawlhsan te pawh kha eh a nia, chungte chu ih kan hriatthiam tlang sa a nia, kan han sawi, kan han tarlang tel bawk a ni e. Chuan Judge-a khan point khat han luh leh lawk kan duh a, i Judge tawhna reng rengah hianin Mister Mizoram-ah pawh eng engah pawh lo in ta se, A eng lai hi nge en deuh thin i nei em? Ka lai kha a proportion nge, a symmetry nge, a bicep nge tih lai ang chi kha en deuh bik tei i nei em? Nge overall in i en tawp a? Ti khanin kha lai kha zau deuh lek pawn min han sawi sak teh. Tin, i Mister tana a tha tur lai pawimawh lai tih pawh kha zau deuh lek in hei chin sawi la pawilo va nge. Aw, a niam in zawh tak ah chuan A ngaih pawimawh bik lai han tih turah chuan a hming hi kan hriat angin body building a nia. Chuvang chuan keimah pawna ka lo sawi ve thin leh ka lo ngaih pawimawh ve thinah chuan body building a nih chuan muscle mass volume hi a pawimawh hmasa ka ti a. Chuan chu body building ah body builder a rawn in contest a, a rawn in show off ve a, a rawn in contest ve a, mass a pan chuan body building hming kha a phawk chhuak zo lo ka ti. Chuvangin A volume a tha phawt tur a ni. Chu Mizoah chuan a proportion te, a definition te kha chu a pawimawh leh ka tia. Amaherawh chu a hming bodybuilding a nih ang hian number one ah chuan a muscle mass a kha a volume a tha turah ka ngai. A nih chu. Ni e, hemi bodybuilding ah chuanin han pan lutuk kha a dik thei si lo a, han len lutuk pawh a ni thei chuang lo a kha vah khanin. A that kual vel kha a ngai a, chu lai chu nangni experience nei tawh inah insawi kha tam takin in zirna te pawh an lo hmang dawn a, khalai kha i eng lai nge i ngaih pawimawh thin ti lai kha judge kan sawi lai kan lut leh zawk a ni e, chuan i body building i khawih hma deuh hlekah pawh han lut chho dawn tan ta ila e. I naupan lai a maw hetiang i tleirawl chhuah tir hianin e enge a harh mi kan ti dawn nge e a thaza mi kan ni ka ti dawn nge khatiang chi kha i ni em tin ruihtheih thil lampangin a ti buai che em tih lai kha kan zawt leh lawk ang che. Umm a hnuhnung zawk atang hian kan chhang hmasa ang a, Pathian khawngaihna zara a ruihtheih thil lam hian chuan min ti buai lo ti lam hi chu naupan lai atangin zuk leh hmuh awm thlenga ti lo sa kan nia. Aah, naup a harh chi ni em? tih ah khan chuan Ka ni lo a ni ka ring a chhan chu ka pa hian Tleirawl thaza tei nei ve miah lo mani min ti thin a, chuvang chuan A thaza chi lutuk chu ka ni lo niang. Aah, a nih chu e, a fakawm hle mai salai tam tak chuan a body builder tena e kan en tawn tur e tha tak a ni enge Tleirawl tir atanga ruih theih thil zuk leh hmuamin a tihbuai miah loh a kha a ni a, Hei tun thleng hian Pathian khawiahna a changa la hrisel tha em em a, fit takin a la awm a. Kha kha ruih theih thil ina tih buai lo vang kha a ni tih kha chiang tak khanin Pathian malsuamna dawn piah lamah khanin a lang a ni tih lai kha kan sawi tel bawk a ni e. Chuan tunah hianin i. Ka tir lamah pawh kan inzawt tawh a, tunah i fa fapa pahnih nei tawh a. I fate hi bodybuilding lamah hianin rawn tui ve sei tih em? Tin tui ta se i furpui em? tih lai kha min rawn sawisak leh ta che. Umm, tui se ka ti, ka ti khawp mai. Hei, A, ka fapa upa zawk pawh hian a sapan chi nia, a, lehkhan zirlai tih ila an chawlh lai ni zawk mang chu pawh khan min rawn bia a, a, gym kal ve a duh thu te, eng nge supplement ei ila tha ang tih eng chi te pawh min rawn zawt a, a lawmawm ka tia ka phur pui zawng ania, tin ka fapa te zawk hi tunah kum thum leh thla sarih mi chauh ala nia, Mara chu mahni tawkah hei a sek kan tih tur ang chi hi nia maw? Keimah pawn hmu nuam ka ti, ka lawm rawn tui chho se ti ve se, aw ka tui ang khan rawn tui ve se ka ti, ka nghak hlel. A nih chu, a lawmawm hle mai chu, tunah khan sawi zo chiah a, Fa, duam tak tak Pathian malsawmna dawnga a hnung rawn zui se a ti a, a pawi lo a, a pawi lo a ti a tin e a duhsak pawh duhsak a nih chu fate kha e a lawmawm e. Chuan e zawhna dangah kan han kal leng a, tunah hianin body builder ah hian e eng nge lei a awm tawh kan ti nge e Mizo lo pawn sa panih pawn khawvel chhunga mi hrim hrim a ka tu ngei ngaihsan ber i ngaihsan chhan a khai sawi thei bawk em. Aw, i Li Heini hi Mister Olympia vawi riat ni tawh a kha. Kha kha a bodybuilder ka hmuh tawh zawng zawngah chuan ka la duh ber a, a ka an duhna chhan. Workout dante en thin em? Ka en thin a, aw. A hmuhnawm pawh ka ti a, a exercise ah pawh i Li Heini exercise hi ka en tawn deuh ber hrim hrim a, midang han kaihhruai nan pawn Mahni tan pawn chuan ka ngaihsan leh ka duaim emna chhan chu kan thran lenpui ti mai ang. I tleirawl chhuah chhoh laiin tunlai angin internet ah video te emaw hmuh tur a awm lo va, poster a kan hmuh phak a kha

Chu bakah a paw zing ru ṭin ang chi ah te hianin a ni aia hmuh nawm thiam tih ka la nei lo bawk nen. Chuvang chuan ka duh ber a ni Li Heni hi. Aw, a lawmawm e. Ei, kan kan sawi leh lo ang a, mipui te hriat atan Pu Valpuii hi tunah vaireng te a awm a, kan sawi tawh ang khanin gym, VNV Fitness Gym nei tur pa a ni a. Tunah hianin Member khuh eng zan nge i neih kan zawt leh lawk teng che kha like a tin i tunlai eng nge work out te an tha em? Hei hi nia khawpui lam te nen hian in kan member chhut dan hi in ang lo mawih thei a i ni chu member in nei em tunlai in tha em an tih chuan a kal a hi a ni deuh mawih a kan chhut dan a chu a tlangpui in eh A pangngai thingtlang angah chuan kan chhe hran lo a, kan tha viau chuang lo a, khawpui te chu kan zat lo ang a, marawh chu chhe viau chu kan ni lo. Chutih rual chuan heng laiah member eng zat ngei neih in han ti a, chuti zat vel chu Niang Sawmsarih Sawmriat an han tih ang hi, Sawmsarih Sawmriata kha a kal thinah an sawi ve na tho nge nia, kumin atana enrolment tih zawng zawng, admission tih zawng zawng khatiang ang chi Kha ka hrethiam lo a, khatiang ang zawng a nih chuan keini pawh member chu kan nei ve teuh thin tho a, amarawh chu a kal a, a tang zel a kan inchhut avang hian sawmhnih atanga sawmli inkar vel hi kan tanna chu ni deuh mai ang. Aw aw e, chu Jim tha tak pangai a ni tih kha a chiang reng a, e Tunah VNV Fitness Gym te hei Puvalpuia innei hi'n van nei em em a ni tih khan mi kaltlang hian kan han sawi tel a ni e. VNV Gym kha engti kum nge a din kum leh a ni kha min hrilh thei em? Aw, Sanghnih sawm leh pariat July ni sawm paliah Pathian hnena hlanin kan hawng a. A workout a exercise tak erawh chu ni sawm parukah Chawlhni a inkara tla ni chu ni sawm panga eh Sanghnih sawm pariat July ni sawm paruk atangin kan tan. Aw. Chuanin a nih leh, a fees te engtin nge admission tih ang chi kha mi a sum sen ngai a chi kha min an hrilh leh lawk ta che. Aw. Admission hi sangkhat zanga kan la a, chu chuan A thlakhatna kha keng tel nghal a kal a kal tel nghal vek a nih chu Man Lifi hrana chawi ngai lovin a thla hnihnaa tangin Man Lifi Zariat kan ti. Chuan chutah chuan kan sawi belh duh a chu member ni loa thla hnih khat lek rawn kal duh an awm ang chiah hian thla fee kha sang khat kan la thung. Aw eh a nih chu hei tunah kan sawi tak ang khanin fees te pawh Zariat a ni a, gym tha tak Vairengte awm a ni tih kha thalai te khan lo hre leh Zual se kan ti a, hemi kal tlang pawh hianin member kha ai tam zawk te pawh rawn kal se tih kha kan duh sak hle a ni. Chuan i hei Sawitawng khan Mister, Mizoram tum thum lo ni tawh khai ni a, i gym atang khuanin eng nge rawn theh chhuah tur te emaw rawn theh chhuah tawh te emaw i nei em kha laia kha rawn che rawn theh chhuah tur ang chi i chhe rem tih lai te kha min sawi sak leh lawk thei em? Aw, kum khat A kan ran hnu kum hnihna atang khan eh contest in ka naute ka rawn telpui ve tawh a, tichuan kan rawn kan vawikhat rawn telna ah gold leh silver kan la ve nghe nghe a, ta tang chuan kum tin pathian zara kan rawn tel ve ziah a, medal hi kan la la ziah bawk a ni. Aa, a lawmawm hle mai. VNV Gym chungah pawh lawmthu kan sawi thar leh a. Tunah pawh kan nei leh dawn a, hei October thla vel te pawh kan nei leh dawn a. Tha tawk kha rawn chher chhuak leh la kan tia kan lo thlir dawn che a ni. Chuan tunah hianin Gym hi i affiliate tawh. Aw, kan affiliate a, khumi KDB, KDBBFA

E tangkai Pohara marawh chu a lehlama Hranghlute kan lo ni ve tawh na ti mai ang mi an ngaihlu thiam a ti hianin Senior Adviser in min dah. Aw e a lawmawm e KDBBFA te a lawmawm hle mai hei Pu Valpuia Senior Adviser an lo dah a kha kha ani hi tangkai em em dawn a ni tih kha a lang reng a chuan a dawtah kan han kal leh ang a. BBFM Body Building and Fitness Association of Association of Mizoram hi enge i hmuh dan a tha ka ti a chhan chu Body Building Association hrim hrim ina a hma lak tawh na ho thil chi hrang hrang activities a neih tawh hrang hrang te han chhut in Association dang phei hian chuan in hetianga huam zau hian an ti thei a ngem Tihel te pawh ka ngaihtuah thin a ni. Tun hma atangin ih kan hun lai atangin han sawi ta ila, pachak thlan an huai hawt a, power lifting an huai hawt a, hei tun hnu chho zelah pawh fitness championship ang te ti hian intihsiakna hrang hrang an buatsaih thei a, body building competition nen an hma lakna tawh zawng zawng han ngaihtuah phei in chuan body building association aia hma lakna Huam zau hi an awm bik lo vang a tih tur khawp niin ka hria, a ropui ka ti. A ni chu a lawmawm hle mai. Kha Pu Valpuia hnen atang ngeiin kan an ngaithla a, he Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram te phei chuanin step thar min kaitir dawn a ni. He Pu Valpuia tawng atang pawh khanin hma lak tur tam tak te kan la nei a, hei hruaitu chak tak tak te kan nei thar leh nghal a, tunah hianin an ni hma lana hnuai hianin chak takin kan la kal chho zel a, hei tunah pawh thu ngaihnawm taka sawi a, a lawmawm hle mai. Chuan hemi BBFAM hianin hei programme kan siam thin ta, fitness challenge te, heng tiang Mister Mizoram te, Junior Mister te, Men's Physique te, tin fitness model te pawh i hre vek tawng a, heng kan siam ho hi, kan lo organise tawh thin ho hi, A tha i ti em engei hmuh dan tlai te kha tawite min han sawi leh sak hle ta che. A tha ka ti, a tha ka ti khawp mai a, he body building te hemi ah exercise leh hriselna lam hrim hrim a promote na ringawt pawh i ropui ka ti a, amarawh chu Ka duh khawp lohna zawk chu a player te zawk hian kan ngaihlu tawk thiam lo a hlutna kan la pawh tawk lo nih hian ka hre thin. Chulai te chu ka duh khawp lohna lai ve zawk a nih chu. A association lam ni lovin a member te zawk hian he association in a theih tawpa member te, Mizo tha lai te min promote a tumna lai kan la man thiam tawk lo te Kan la ngaihlu tawk thiam lo laia hi tlem chuan a duh khawp awm lo deuh ka ti. Tan lehna tur te kan la nei tina maw? A lawmawm hle mai kha an sawi leh a, Mizoram thalai te hei ai nasa a, kan tan te pawh kha kan tang thei vek a nia, insum te a tul a insum ila invawn te kha a ngai a, chumi kawngah chuanin He BBFM hianin Mizoram thalai tan hianin theih tawp a chhuah zel dawnah a lo chhuah tawh thin a, a chhuah a la chhuah dawn bawk a. Chung tihngah chuan Mizoram thalaite he aina san tang leh turin Uvalpuia pawn an chah a, kha kha pawimawh em em a, thalaite pawh khanin ih lo tum leh zual ila tihte kha kan han sawi zau a ni e. Awle, tunah chuanin a tawpna berah te pawh a nih lut dawn tawh ila, hemi taksa siam chak te, infit, taksa tih fitna te te leh eng nge i hriselna kawng hrim hrimah hianin i Mizoram thalaite tan hian eng nge chah duh i nei em? Tin, chumiah pawh chuan ruihtheih thil do nan hian a tha a ni tih te pawh kha a leng vek a, khalaia kha eng nge sawi duh i neih chuanin zau tak pawn an sawi la, pawi lo nge. Umm. Ah. Sawi tur tam tak a awm ang a, a zawng zawng chu kan hre seng lo, kan sawi seng lo ang a. Marawh chu exercise hi hemi a body building bika hrim hrima hi nia kan tui dan te, kan phur dan te, kan peih dan te a inchen vek lo ang a. Amarawh chu A thatna erawh hi chu a zar zo thei vek kan ni thung a, aa mi ang in a contest turin kan va ti ve lem lo emaw, chutiang tur khawp chuan kan va tha ve lem lo emaw anih pawhin kan taksaina a ngeih tur chuan kan exercise thei vek a ni. Chuvangin, khatiang zawngte khanin ngaihlutna changte hria ila, tin, mi a rawn sek a, a rawn nalh chho va, a thaw rinna a taksa a lang a ni. Khatiang ang chite kha a tai mahni tih a chiang em em a, a insum thei a, a invawng a, a inenkawl uluk a ni tih a chiang ta. Ui thei thil kha leng lo hrim hrim. Aw, chuvang chuanin khatiang mi ngaihlutna changte, chawimawina changte hi hria ila a tha ka ti khawp mai a. Hei hi Mizo thalai ten kan mamawh ka ti. A chhan chu i khawpui ah chuan kan zia deuh tawng a, um khawpui lo deuh ah te phei chuan in i hetiang lam tui chilh na kha kan la nei tlem deuh mai thei a. Chung te vang te pawh chu ni mai thei a, zuk leh hmuam leh rui theih thil ti pawh kan la tam a ni. Aw. Hetiang do na tan te hian a tha ka ti a, thu a a hran pa a that loh zia va in zir tir ringawt lo hian Mi in tha hnem ngai taka gym ah kal a, a workout a, a exer lo lo a nih chuan gym a kal kher lo exercise ang chi te pawh a tha vek a. Tikhan theihtawp chuan a exercise na na na chuan amah ah a thaw rim rah lang se duh dawn a. Chuvang chuan insum theihna hi chu automatic in a kal tel nghal tur ah ka ngai. Chuvang chuan exercise hi chu kan uar deuh deuh a, heti lam ah hian Mizo tha lai te kan than harh tulh tulh chu ngai in ka hria. Aw, a lawm awm e. Hei Zaina sawi tak ang khanin Pu Valpuia kawmna hun kan han nei hlauh mai a. I tuna rawn sawi tak hriselna e body building lampang te leh infiamna hrang hrang ina rui teh thial a do dan te kha Mizoram thalai ten e gym kal mek ten infiam mi ten kha lai kha lo vawng leh zual ila a tha ang e. Khati zawng kha Zaina tilai hmuna kan hun hman thei te a ni e.